Illum se naqra storja oħra minn ktieb L-Aħħar Ma Jingħata ta' Bertram Portelli, storja b'saħħitha ħafna, jisimha Kekina tal-Inbid. Qatt ma kienet rat daqshekk nies it-triq ta' Kekina. Kienet waħda mill-eqdem toroq tar-raħal, iżda wkoll waħda mill-aktar misterjużi. Ħadd ma kien jissogra jersaq 'l hemm jekk mhux ta' malajr malajr u għall-veru bżonn. In-nies tar-raħal kienu semgħu bosta stejjer dwar ġrajjiet li seħħew fl-imgħoddi f'dik it-triq, ġrajjiet li kienu misterjużi u każijiet li kienu baqgħu ma ssolvewx. L-għidut kien wasal ukoll f'widnejn tal-posta li meta rari kien ikun hemm xi ittra għal xi waħda mill-ħamest djar li kien hemm fit-triq, tnejn minnhom ta' familji għedewwa ta' xulxin, kien ifittex jaħrab minn hemm malajr kemm jista' jkun. tal-Borzini Magazines u tal-Le Défait Supermarkets qatt ma setgħu jqalgħu ewro minn fuq il-ftit nies ta' dik it-triq għax ħadd ma kien jissogra jidħol biex jimposta l-karti mimlija kulur li kienu jitqassmu bieb bieb destinati biex jilqgħu fuqhom qxur tal-patata jew fdalijiet oħra. Iżda għal kull regola hemm eċċezzjoni. Għal kull drawwa hemm dik iċ-ċirkustanza speċjali biex toħroġ il-veto u d-drawwa tinkiser. Imma l-preżenza tal-kurżitajri hi dejjem regola, qatt eċċezzjoni. Żewġ pulizjotti ħarġu mill-bieb tal-injam miżbugħ kannella skur u warajhom ħareġ l-ispettur li kien qiegħed fuq il-mobile. Is-sirena tal-karozza tal-pulizija, minkejja li mgħuta, kienet għadha qed iddur dawra mejt u ddawwal bil-blu, f'alternanza ta' dlam u dawl, it-triq dejqa fejn kienu inġemgħu n-nies. Il-folla kurjuża bdiet togħla fuq ponot subajha biex tara x'kien qed jiġri. Il-massa għamlet il-kuraġġ lil ħafna nies li resqu lejn dik it-triq għall-ewwel darba f'għomorhom. Il-biża' li kienu trabbew fih minn ċkunithom, biża' meqjus kważi b'domma min-nies tar-raħal, ingħeleb mill-kurżità għatxana. Ftit tal-ħin wara dehru ħerġin mid-dar ta' Kekjina tliet persuni libsin l-abjad minn fuq s'isfel, b'ħalqhom moħbi wara għata bajda u bl-ingwanti f'idejhom. Fit-triq inħoloq għagħa sħiħ. Is-sħana ta' Lulju bdiet tagħmel tagħha. Kekina ttawlet minn bejn il-persjani tat-tieqa li kellha fil-kamra ta' maġenb il-bieb ta' barra. Berqet kemm kemm għajnejha biex tipprova tara aħjar, imma baqgħet ma lemħet lil ħadd. Ħasbet jekk kellhiex tagħmel il-kuraġġ u tixref 'il barra mill-bieb. Kienet diġà għamlet l-ewwel pass, iżda resqet lura. U mill-ġdid, suspettuża, għarrxet beżgħana mill-persjana. Qalbha żiedet fit-taħbit. Dehrilha li kienet rat dell, Wara ftit, minn taħt il-għajn lemħet ċaqliqa oħra. Imbagħad oħra, kif ma kinitx indunat qabel. Qabel ma moħħha kien se jibda jiġri biha, rat wieħed minn dawk ix-xjaten jiġru u jgħaddu baxx baxx minn taħt it-tieqa. Ħasbet li mnalla kienet ħasbitha darbtejn qabel fetħet il-bieb ta' barra. Ara fejn hi! Instema' jgħajjat leħen ix-xitan il-kbir. Ta' miegħu bdew jgħajtu aktar minnu. Kienu lemħuha xorta waħda avolja kienet inħbiet wara l-persjani. Imsarinha niżlu f'saqajha. Kien kollu tort tagħha li kif lemħet l-inqas dell ma kinitx skappat tiġri fl-iktar kamra imbiegħda tad-dar. Kekina tal-inbid! Mhux dejjem trid Imma meta trid, ara xi trid! Id-daħka mxajtna daqqet il-gran final sakemm bħal marċ il-banda tat-tfal imxiet iddoqq in-noti u Kekina bdiet tisma' l-ħoss jitbiegħed dejjem aktar minn darha. Intefgħet bilqiegħda fuq pultruna mqatta' bil-foam ħiereġ minnha. Għafset għajnejha ma' xulxin u ħasbet li għal dakinhar kien se jkollha titrejjaq b'dak li kien għad fadlilha mill-jum ta' qabel. Ma kinitx se toħroġ tixtri għax kienet tkun qed tistieden it-tgħajjir ta' dawk l-erbat itfal, jew kemm kienu, qishom gwardjani tagħha għassa għaliha. Kienet taf li jekk tinzerthom fit-triq, kienet tpoġġi saħħitha fil-periklu. Kollox kienet qed tistenna mingħandhom. Kekina kienet qorbot il-85. F'dawk l-aħħar ġimgħat kienet sfat il-mira ta' dawk it-tfal li ma kinitx tafhom u li lanqas huma ma kienu jafuha. Kull jum ta' dak is-Sajf Imqaddes kienet spiċċat tgħixu bħal priġuniera f'darha, ħlief għal dawk il-ftit minuti meta b'ħarba kien jirnexxielha tiskappa lill-gwardjani u tmur tixtri xi ħaġa biex ikollha xi ssajjar. Iddum ħafna barra ma setgħetx, għax kienet tibża' li xi ħadd mill-gaj tax-xjaten kien jintebaħ bil-ħarba tagħha u jġib lill-gwardjani sħabu. Qatt ma ftakret li kienet għamlet ħsara lil xi ħadd, iżda dawk it-tfal kienu ħalfu li jaqbdu magħha u jagħmlulha ħajjitha infern. Kien qed jirnexxilhom. Xi ħadd kien wasslilhom li f'żgħożitha Kekina kellha ħanut tal-inbid. U għalkemm din ma kien fiha xejn x'tiżżuffjetta fuqha, il-gwardjani kienu dawruha f'ċajta l-aktar solenni, immużikata u rrimata. Għall-bidu li għannejha għal Anja, Kekina kienet ħaditha bħala ċajta u tbissmitilhom lura. Iżda wara ftit tal-jiem intebħet li dik li ħasbet li kienet ċajta innoċenti kienet realtà ħajjna mimlija ħdura. Kienet għadha ma qabditx ċart ta' x'kienu qed jgħidulha. Fehmet biss l-ewwel parti, Kekina tal-inbid. Iżda mbagħad ħlief il-kelma trid ma kinitx qabdet. L-akbar ħmar il-lejl bdiet tgħixu tul il-jum. Id-dar kienet ħabs komdu, ċella kennija, li xorta kellha l-ktajjen tagħha jħaxbxu ma' riġliha. Lit-tfal ta' barra ma setgħetx tafdhom u ma kinitx taħlef sa fejn kienu kapaċi jaslu. għax jagħten ir-ring and run kienet saret drawwa antika, ċajta li ma kinitx għadha ddaħħaq. Li kienu avvelewha quddiem in-nies kien fiha u ma fihiex, iżda ma setgħetx tneħħi minn quddiem għajnejha meta xi ġimgħat qabel kienet ħarġet mid-dar u spiċċat għal wiċċha mal-art. Il-Bambin kien ħelisielha dakinhar. Ix-xjaten kienu rabtu spaga ħoxna mat-tieqa li kien hemm fuq kull naħa tal-bieb ta' kekina f'forma ta' mejjilla biex l-ispaga tiġi kemm kemm 'l isfel minn irkoppet ix-xieħa. Wara, it-tfal kienu niżlu n-niżla tat-triq biex jaraw iseħħ quddiemhom id-dramm li kienu kitbu l-iskript tiegħu u li fih qiegħdu lil Kekina bħala l-kummidjanta ewlenija. Kif ħarġet minn darha, Kekina kienet waqgħet għal wiċċha u għamlet diversi jiem l-isptar, qabel ma reġgħu bagħtuha d-dar. wiċċha kien baqa' mbenġel u l-ħadd tal-lemin, il-ħadd jiġifieri bl-Ingliż ngħidulu ċ-cheek, din il-parti tal-wiċċ, il-ħadd tal-lemin kien sfigura xi ftit. Kekina tal-inbid sikret waħda sew u belgħet qargħa blu tad-dawl. Hekk kienu ftehmu li jxandruha x-xjaten u l-kelma ġriet aktar minn buffura riħ. L-għidut dwar it-triq ta' Kekina kompla jiżdied. Braden, il-kap tal-grupp, fetaħ paġna fuq Facebook jumejn qabel u taha l-isem, Kekina tal-Inbid, Għada Trid. Kien irnexxielu jieħu ritratt lill-kekina darba waħda hi u ħierġa mid-dar u r-ritratt tefgħu bħala profile picture. Hu u sħabu ma damux wisq ma bdew jistiednu lil oħrajn ta' mparhom biex jillajkjaw il-paġna l-ġdida tagħhom. Il-membri tal-klikka, li lkoll tqiegħdu bħala amministraturi, kienu ta' kuljum jippostjaw xi ħaġa li tkun qalet ix-xiħa meta tarhom. Inkella kienu jiktbu xi jkunu għamlulha. Jekk ma kienx ikollhom verità xi jxerrdu, kienu jivvintaw. Il-likes ta' ħbiebhom qatt ma kienu biddieta. Kekina kienet il-ġugarell rigal għal dak is-sajf. Dakinhar, Kekina rnexxielha tieħu biss ftit brodu li kien għad fadlilha minn ta' nofsinhar, u wara kielet biċtejn ħobż li kellha minn ta' tlett ijiem qabel, meta l-aħħar kien irnexxielha taħrab ħarba. Il-bqija tal-ġurnata qatgħetha bilqiegħda fuq il-pultruna l-imqatta', bl-inkwatru ta' żewġha f'idejha, tibki u taħslu bi dmugħha. Waqt li ċċaqlaq kemm kemm xufftejha, bdiet titlob lil żewġha f'qalbha biex iħenn għaliha u biex minn fejn kien jagħmel xi ħaġa ħalli jeħlisha minn dawk it-turmenti. B'idha mkemmxa bdiet tmellislu wiċċu fuq il-ħġieġa tal-inkwatru u d-demgħat li waqgħu fuq il-ħġieġa bħax-xita tlanġas mat-tieqa tal-kċina, ħalliethom hemm u żelġithom b'idha. għax ħasset li b'hekk żewġha seta' jifhem aħjar dak li kienet għaddejja minnu u forsi aktar jitħajjar jagħmel xi ħaġa biex jgħinha. Ħasbet li kieku għadu magħha kien forsi jbeżża' lix-xjaten. Kieku kien ikollha qalb oħra fuqhiex isserraħ u tibki. Kieku kien għadu magħha kien ikollha ma' min titkellem u tiftaħ qalbha. Iżda issa setgħet biss titkellem ma' karta safranija bi xbieha antika magħluqa għal dejjem fi gwarniċ bi ħġieġa antika, iddestinata li għal dejjem tibqa' tifred lill-kekina minn żewġha. Il-lejl kien għadu ma daħalx, iżda ħassitha fil-bżonn li tistrieħ. Telgħet bil-mod tarġa' tarġa' lejn kamritha, xi darba kamrithom, u mingħajr ma ħabblet moħħha biex tbiddel il-ħwejjeġ li kienet liebsa bihom, Intefgħet fuq is-sodda l-kbira. Ħsibijietha bdew iduru dawrha mejt u għajnejha bdew imorru biha. Ħassitha lubiena, lubiena qisu bejn meta wieħed ikun bejn rieqed u mqajjem. Ħassitha lubiena sakemm semgħet isimha jissejjaħ. Inħasdet. Ma kinitx taf jekk ħolmotx jew le, sakemm kompliet tiġi konxja li kienet imqajma mit-tieqa li tagħti għal barra semgħet ir-ritornell, Kekina tal-inbid, mhux dejjem trid, imma meta trid, ara xi trid! Għaddset wiċċha mkemmex fl-imħadda u għasret il-ftit dmugħ li kien għad fadlilha mistur. L-għada, Braden ftiehem ma' sħabu biex jiltaqgħu fejn il-venda fid-disa' u nofs ta' filgħodu. Kienu diġà ftehmu x'se jagħmlu. Kienu jafu li qed jissograw iżda s-sogru għal daħqa tajba kien ta' min jieħdu. Il-pitrolju ok x'għalejk? staqsa Braden bħallikieku qed jagħmel inventarju tal-affarijiet li kien hemm. U ijwa hi, hawn qiegħed arah! wieġbu daqsxejn ta' pespusu mit-tul waqt li għolla l-landa li kien ħa baxx baxx mill-garaxx ta' missieru. Bully, Tajjeb! Sulfarini hawn fil-but! Għandi wkoll! kompla jirraġuna waħdu Braden waqt li b'idu taptap fuq il-but tal-lemin biex iħoss il-kaxxa tas-sulfarini. Kulħadd hawn, hux? Nistgħu mmorru naħseb? X'ħinu? Ix-xalejk ħareġ l-ismartphone mill-but u għafas il-buttuna t'isfel. Fuq wiċċ il-mara fqira mill-ħwejjeġ li kellu bħala screen saver ra l-ħin. Id-disgħa u nofs, Braid! għajjat ma' sieħbu mingħajr ma jaf. Tajjeb! Qegħdin tajjeb! Tal-inbid xi l-għaxra neqsin kwart toħroġ is-soltu. Tlaqna nies, mela! L-erba' xjatin gwardjani bdew mixjin lejn it-triq id-dejqa destinati li jagħmlu dak li kellhom f'moħħhom ħalli jkunu jistgħu jgħoxew jaraw lill-kekina tnewwaħ. Komplew neżlin 'l isfel sakemm waslu fit-triq li bil-ħitan għoljin tagħha x-xemx kienet titħabat biex tniffed xi raġġi fiha. Issa kif fthemna he? dar Braden fuq it-tlieta l-oħra waqt li b'idejh ġabarhom f'qagħoċċa. Storbju xejn! U meta qed ngħid xejn, ifisser xejn, ħalli x-xiħa taħseb li llum se nħalluha bi kwietha. Nistaħbew wara dawk iż-żewġ karozzi mkissra li hemm mal-ġenb, qed tarawhom? U kif narawha li ħarġet, nagħmlu xogħolna. Nista' nistaqsi xi ħaġa? Għolla subgħajh ħixxa lejk qisu kien qiegħed l-iskola. Ejja, Isa, malajr għax se jsir il-ħin! Dajjaċċ! Kif se nagħmlu għall-pitrolju, imbagħad? X'jiġifieri? Jiġifieri kif se nqabbduh il-bieb? Mhux kif ftemna lbieraħ tubu! Kif ngħidlek jien, iftaħ it-tapp tal-landa u ibda xerrdu mal-bieb sakemm tbattlu kollu. Imbagħad ħalli f'idejja. Ftehimna m'en? Ix-xalejk ta daqtejn b'rasu 'l isfel bħala sinjal ta' fehim u imbagħad l-erbgħa li huma marru jistaħbew fejn kien qalilhom Braden waqt li dan qagħad fit-tarf jgħarrex għal xħin jara lill-kekina ħierġa. Waqqaf widnejh beraħ biex ikun jista' jisma' sew is-serratura tal-bieb iċċaqċaq. U hemm tintemm l-istorja tagħna meħuda mill-ktieb L-Aħħar Ma Jingħata ta' Bertram Portelli, l-istorja jisimha Kekina tal-Inbid. Tajjeb li ngħid li din l-istorja il-konklużjoni tagħha, jekk nista' ngħidulha hekk, qiegħda fil-bidu. Dan ġieli narawh ukoll f'xi films meta film xi drabi jibda mill-aħħar imbagħad jeħodna fi flashbacks lura. Hekk ġara l-istess ħaġa f'din l-istorja ta' Bertram Portelli, Kekina tal-Inbid.